Hringnunah hian harsatna leh hmangatna avangin i nun a keh che ve tawh em? I hun kal tawh i thlir let a, zahna, inchhirna siam that rual ni tawh si lo. Sul hnuduam lo tak takte chuan. I nun a ti hreawm ve ngawih ngawih thin em? I tum aia thuk buaina leh sual tuipui thim tak chu i dai ve tawh em? Cham hlen i tum ngai reng reng lohna beidawnna ruamah chuan i duaia rei i cham ta tal chhuah dan erawh i hre tawh si lo. Zu. drugs, hmeichhiat mipatna, chhungkaw harsatna, van duaina te avangin i tan lei remrah a harsa tawh em ni? I hun kal tawh chuan Mangchiang maiin a run che a, i hma lam hun lah chu thim chhah tak chuan a bawhpik lûk si. I tan thawk a har thin a ni tiraw? Tuma hriatpui tlak loh leh i sawi chhuah ngam ngai reng reng loh chuan i rilru leh thlarau chu kalsan leh rauhsan thla leh ram ro ang hmaiah a chantir a ni. I taksa mawina ngei pawh chu dimna tel miah lovin a hmaisa a ni tih i lan danah khan. Hai rual a ni lo. I nun chu enga tan maha hman tlak tawh lo a, thil keh chhia leh keh sawm ruhkhawma paih mai tur ang lekin i hmu a ni tirawm. Pathian lam hawi i tum ve thin. Bible chhiar te, tawngtai te pawh i han tum ve ngial thin a ni. Mahse i thei thlawt si lo. Thil tangkai lo riau leh hlutna nei ve reng reng lo angin i inhria a. I inrin hma leh i inhriat hma hauh chuan mi beidawng i lo ni reng mai. Darthlalangah chuan i han in en a, engtik lai mah a dam ngai reng reng lo. Sernung tam tak chu i hmuh a. I nun chu enga tan mah a hman tlak tawh loh. Keh chhia, keh sawm, ruh khawm a paih mai tur ang lekin i hmuh a. Tangkaina reng reng nei tawh lo mihring chuan eng emaw ka dam chhan le tiin mahni nunna hial lak tumin i ngaihtuahna i seng thin a ni tiraw. I hring nunah hian harsatna chi hrang hrang i lo pal tlang tawh te vang hian i nun hi keh chhe vek ang leh hmuhsit awm ngawih ngawih angin i hre ve tawh thin em? Chutiang ang nun chu kei pawhin ka lo nei ve tawh sin. Amaherawh chu vawiinah hian thil lawmawm tak mai hrilh tur che ka nei a ni. Chu chu hei hi a ni, mihring te chuan thil a lo keh chhiat tawh chuan kan paih mai thin a ni, kan rut khawm nawk nawkin an paih mai thin. Amaherawh chu Pathian thu ah erawh chuan Pathian hian thil keh chhia te hi a paih ve mai ngai lo a, a lakhawm a duat takin a rem khawm leh zawk ṭhi a ni. Engtin nge Salm sawmthum leh pali chang sawm pariat ah kan hmuh kha? Lalpa chuan thinlung a lung chhia te chu a hnaih ṭhin a, rilruah in chhir a piang te chu a ti dam ṭhin a ti a ni. I lung chhe ve ngawih ngawih ṭhin em? I nun hi a lung chhe ve ṭhin em? Kalsan emaw in tih lai tak khan chung te chu Lalpan a hnaih ṭhin a. Lalpan rilrua in lam let te chu in chhir te chu a ti dam leh thin a, a chhan dam thin a ni. Hosea bungruk chang khat ah chuan, Ho Lalpan hian ai kir leng u, min lo pawt sawm tawh na min ti dam leh dawn si a, min lo vaw tawh na min tuam dam leh dawn si a, a ti a ni. Vawiin ah hian pawh sawm in i lo awm tawh em, vuak in i lo awm tawh em, chung te chu a chhan dam a, a ti dam leh dawn a, a tuam dam leh dawn che a ni. Tih hi vawiin a enchiang takin ka hrilh duh che ni. Engtin nge Pathian thu a kan hmuh leh kha? Nang mi thawkrim leh phur ri phur te u min ti a ni. Chu mi te chu ka ngai thei lo, kalsan ro, pawm tlak pawhin ni lo a ti lo a. Nang mi thawkrim leh phur ri phur te u, ka hnenah lo kal ula, ka nghawngkawl bat ula, keiman ka chawlh tir ang che u min ti a ni. Chuvang chuan i nun chu eng anga keh chhia pawh lo ni tawh mah sela, vawiin ah hian mihring te chuan paih mai kan duh thin a, keini pawh in paih mai a, enga tan ma tlak lo a kan in hmu thin. Vawiinah hian chung mite chu Pathian chuan min min sawm a, min rem khawm a, shape tha zawk a, a malsawmna nasa zawk min dawn tir a, mi tha zawk a min din chhuah a dun i, chu chu lo hre reng la, vawiinah hian lalpana nghak reng che a, i keh chhiatna ang ang khan amah chu lo pan tawp ang che tiin ka han sawm che a ni. Lalpan malsawm che rawh se.